א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. מענטשן גייען דורך שוועריקייטן, גאר שוועריקייטן, צרות ליידט מען זיך אן. מיר שטייען מיר אין גלות, מיר זענען די דריי וואכן, מען קלאגט אויפן חורבן, ס'איז א ביטערע גלות. מ'וויינט אויפן גלות, אויף די צער פון כלל ישראל, אויף די צער פון רבי ישראל, און אסאך מאל טראכט מען זיך, וואס גייט דא פאר? וויאזוי דארף מען אנקוקן די אלע צרות און פיין וואס מ'ליידט זיך צאם, די שווערע גלות וואס מ'גייט דורך? אין די פארברענגען פון שבת פרשת מטות מסעי תשעט ט ז, דאס איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק ב', עמוד דרײַ הונדערט נײַן און פֿופֿציק, האט דער רבי ארומגערעדט וועגן די ענין פון גלות. גלות, בפשטות, אז מען טראכט זיך אריין, וואס איז דאס גלות? ס'איז א עונש. אידן זענען געווען אין ארץ ישראל, מען האט געהאט א בית המקדש, מען האט זיך נישט אויפגעפירט ווי ס'דארף צו זיין, און דער אייבערשטער האט געברענגט א עונש, מען איז געשטראפט געווארן, דער בית המקדש איז חרוב געווארן און מען איז געגאנגען אין גלות. נאך זיבעציג יאר איז מען צוריק געגאנגען קיין ארץ ישראל, צוריק אויפגעבויט די בית המקדש, ס'איז געשטאנען פאר פֿיר הונדערט צוואַנציק יאר, און ווייטער, מען האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, האט דער אייבערשטער געברענגט נאך א חורבן, א שטראף, און מען איז געגאנגען אין גלות. די אמת איז אבער. אז ס'קען נישט זיין אז גלות איז נאר א עונש. בכלל אז מ'ווייסט אביסל וואס טוט זיך אין די דזשאסטיס סיסטעם, ווען ס'גייט מ'שטראפט א מענטש גייט עס מיט א סיסטעם, מ'געבט אים לאמיר זאגן א געוויסע אמאונט פון יארן וואס ער דארף זיצן אין תפיסה, אין ערשטע פאר יאר איז עס גאר הארב, מ'איז זייער שטארק מקפיד אויף אים, ער איז איינגעשפארט אין א בילדינג, אין א פעסיליטי, ווי מער די צייט גייט דורך אלץ מער ווערט עס גרינגער, ער קען שוין גיין אין די קעמפ, שפעטער קען ער שוין עפלייען פאר פעראל, נאכדעם גייט ער ארויס אויף האוז ארעסט ביז ער ווערט אינגאנצן א פרייע מענטש. דאס הייסט אז ווען מ'רעדט פון א עונש, מ'גייט שטראפן א מענטש, איז גלייך אנהייב דעם עונש איז עס גאר הארב. ווי ווייטער מען גייט פון די עבירה וואס ער האט געטון, ער האט שוין אפגעדינט אפאר יאר, ווערט עס אלץ לייכטער און לייכטער. ווען מען קוקט אבער וועגן דעם גלות, זעט מען עפעס א מאדנע זאך, עס איז פונקט פארקערט. ווי ווייטער מען גייט, ווערט עס אלץ שווערער, מער צרות, מער פּיין, און דאָס איז געווען ביי אַלע גלותן אַזוי, אָנגעהויבן פון גלות מצרים. אידן זענען געגאַנגען אין גלות מצרים צוזאַמען מיט יעקב, מיט די שבטים. די ערשטע זיבעצן יאָר האָט נאָך יעקב געלעבט, ויחי יעקב בארץ מצרים, ווי דער בעל התהילים זאָגט, די בעסטע און שענסטע יאָרן פון יעקב איז געווען אין מצרים. אַז יעקב איז. אוועק פון די וועלט, איז ווי רשי זאגט דארט אן א פרשת ויחי, איז געווארן פינסטער פאר כלל ישראל, אבער נאך אלץ, ווי לאנג איינער פון די שבטים האט נאך געלעבט, איז נאך נישט אנגעהויבן קיין שעבוד מצרים. נאר נאכדעם וואס דער לעצטער פון די ברודערס, לייבי, איז אוועק פון דער וועלט, האט מען אנגעהויבן זיך משתעבד זיין מיט די אידן, אידן האבן אנגעהויבן ארבעטן, און אפילו ווען מען האט אנגעהויבן ארבעטן, קודם איז עס געגאנגען גרינגער, און ווי מער איז עס געגאנגען שווערער און שווערער. ביז אז ווען ס'איז שוין געהאלטן אז מען גייט שוין ארויסנעמען די אידן פון מצרים, דער אייבערשטער האט געשיקט משה און אהרן זאלן גיין רעדן צום פרעה, האט פרעה געמאכט די ארבעט נאך שווערער, און משה האט עס טאקע נישט פארשטאנען און געפרעגט די אייבערשטער, וואס גייט דא פאר? מאז בוזי אל פרעה, היירא להם הזה, ס'איז נאר געווארן ערגער. און אזוי ווי עס איז געווען אין גלות מצרים, איז ביי אלע גלות'ן, אלע גליות, מיט זיי, די חורבן בית המקדש איז געשען, ס'איז נאך געווען אביסל א דור וואס האט נאך אביסל געהאט אביסל סיי בגשמיות אבער אויך ברוחניות, לאמיר זאגן נאך די צווייטע בית המקדש, איז געווען די תנאים, שפעטער איז געווען די אמוראים, ווי ווייטער גייט עס די ירידת הדורות. ווי חזל זאגן אכשר דרא ביט מיר, איז דען בעסער די דורות? און אזוי אויך די צרות, ווי מער א דור איז אלץ מער צרות, אלץ מער פיין, אלץ מער מ'מוטשעט זיך מיט אזויפיל מיני מחלות, צו גופניות'דיגע מחלות, נפשיות'דיגע מחלות, ס'ווערט אלץ שווערער און שווערער און שווערער. וואלט די גלות געווען נאר א עונש וואלט איך דיר געדארפט זען פארקערט. וויפיל מ'האט שוין געווען אין גלות וואלט אלץ געדארפט די גלות ווערן גרינגער און גרינגער, ווייניגער צרות. בהכרח אז גלות איז נישט נאר אן עונש. בכלל, גלות, האט דער אייבערשטער שוין אנגעזאגט פאר אברהם אבינו אז אידן גייען גיין אין גלות. ווען? בברית בין הבשרים. דער אייבערשטער האט געמאכט א בונד מיט אברהם אבינו ביי די ברית בין הבשרים, און דארטן האט ער מרמז געווען ווי די פסוק זאגט ואין עמו חשיכה גדולה, וואס די חזל דרש'נען אז דאס דארטן האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו די ד' גליות וואס וועט זיין, און אברהם אבינו האט שוין געוואוסט דערפון און האט עס אנגענומען, וואס לכאורה, לאמיר זיך אריינטראכטן. וואס טייטש א ברית? מען מאכט א בונד? ווער מאכט א בונד? ווען מאכט מען א בונד? א בונד מאכן צוויי פריינד, צוויי פריינד וואס האבן זיך זייער שטארק ליב מאכן א ברית, מאכן א בונד. ווען מאכן זיי די בונד? ווען זיי האבן זיך ליב. ווען זיי האבן זיך שוין נישט ליב, מאכט מען נישט קיין בונד, מען איז שוין צוקריגט. פארוואס אבער מאכט מען א בונד ווען מען האט זיך ליב? טאקע ווייל ס'קען זיין א מצב אז מען וועט זיך נישט ליב האבן, ס'קען זיין א מצב וואס מען האט אנגעהויבן זיך א רייבעריי, וואס צוליב דעם וואלט גאט זיך געלייגט אויפן שכל אז מען זאל ווערן אויס פריינט, מאכט מען זיכער בשעת מען איז גוטע פריינט אז אונז זאל מיר צוזאגן איינער די אנדערע אז מיר וועלן שטענדיג בלייבן גוטע פריינט נישט קיין חילוק וואס וועט דורכגיין צווישן אונז, דאס טייטש א ברית. דער אייבערשטער מיט אברהם אבינו מאכן א ברית. דער אייבערשטער ווייזט ארויס די געוואלדיגע אהבה צו אברהם אבינו, אז אפילו עס וועט קומען א מצב ווען ס'קומט זיך נישט די אהבה די ליבשאפט פאר כלל ישראל, האט דער אייבערשטער געמאכט א כריתת ברית אז אלעמאל וועט ער ליב האבן כלל ישראל. איז יעצט, בשעת די אייבערשטער מאכט א ברית וואס ברענגט ארויס די אהבה צו אברהם אבינו און צו כלל ישראל, יעצט גייט די אייבערשטער רעדן וועגן דער עונש גלות? יעצט גייט די אייבערשטער דאס פארציילן פאר אברהם אבינו? ווי קומט עס דא אריין? בהכרח, ווי געזאגט פריער, גלות איז נישט נאר אן עונש. חזל פארציילן אז ווען די גוים זענען אריין אין קדשי קדשים, קדשי קדשים זענען געשטאנען די צוויי קרובים, חזל זאגן, די צוויי קרובים, בזמן שעושים רצונו של מקום, אז אידן האבן זיך געפירט ווי עס דארף צו זיין, זענען די צוויי קרובים געשטאנען איינער קעגן די אנדערע, געקוקט איינער אקעגן די אנדערע, אזוי ווי זיי האבן זיך ליב. בשעת אין עושים רצונו של מקום, אז אידן פירן זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, האבן די צוויי קרובים אוועקגעקוקט איינער פון די אנדערע. פארציילן חזל אז בשעת די גוים זענען אריין אין קדשי קדשים האבן זיי געזען די קרובים זענען געשטאנען און פניהם איש אל אחיו, זייער פנים איז געווען איינער אקעגן די אנדערע. אזוי? מען גייט יעצט חרוב מאכן די בית המקדש, אידן פירן זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, וואס עפעס שטייען דא די קרובים מיט די פנים איינער אקעגן די אנדערע? מיט אזא מין ליבשאפט? דאס איז ליבשאפט? איז בהכרח פון אלע דריי זאכן זעהט מען אז די ענין פון גלות, כאטש וואס אויבנאויפיג קוקט עס אויס ווי דאס איז א געפערליכע זאך, דאס איז אן עונש פאר כלל ישראל, אבער ס'מוז זיין אז טיף אינעווענדיג באהאלט זיך א געוואלדיגע אהבה וואס צוליב דעם וועלט איז די אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו בשעת די ברית בין הבשרים האט די אייבערשטער ארויסגעוויזן זיין אהבה ווי אזוי שטייענדיג קרובים בשעת'ן חורבן ופניהם איש אל אחיו. וואס איז פשט פון דעם? וואס איז פשט פון דעם מען ליידט זיך צאם אזויפיל צרות און דא איז דא עפעס א גוטע זאך? וועט מען עס פארשטיין מיט א משל. ס'זיצט א רב, א רבי, ער לערנט מיט זיין תלמידים. נישט סתם א רבי וואס לערנט מיט א גאנצע קלאס פון תלמידים. א רבי וואס לערנט מיט א תלמיד, ער גיבט איבער זיין חכמה, זיין תורה, זיין וויסנשאפט פארן תלמיד. ער איז אינגאנצן איבערגעגעבן צום תלמיד, ער זיצט מיטן תלמיד און לערנט מיט אים מיט די גאנצע איבערגעגעבנשאפט. אזוי לערנענדיג די סוגיא, פלוצלינג איז איינגעפאלן פארן רב, עפעס א געדאנק אין די סוגיא וואס מען לערנט? די אמת איז אבער אז דער רב האלט אינמיטן לערנען מיטן תלמיד, פארוואס זאל ער ווערן געשטערט יעצט איז אים איינגעפאלן א געדאנק, ער וועט שפעטער צוריק קומען צו דעם, אבער מיר ווייסן דאך אליינס אז שפעטער וועט ער שוין פארגעסן וואס ער האט וואס איז אים איינגעפאלן, ער האט עס נישט אויסגעארבעט אין קאפ. האט ער נישט קיין ברירה און ער מוז נעמען א סטאפ, זיך אפשטעלן פון לערנען מיט זיין תלמיד און זיך אריינטראכטן אין די געדאנק וואס אים איינגעפאלן, עס אויסארבעטן, אויסקנעטן, אז ער זאל עס גוט פארשטיין, ער זאל עס גוט באנעמען, און דערנאך וועט ער עס קענען איבערגעבן צום תלמיד. נו, זיצט דער רב און פארלירט זיך אינעם שכל, אין דעם געדאנק, הייבט אן טראכטן, דערווייל זיצט דער תלמיד און ווארט אז דער רבי זאל גיין ווייטער, און גארנישט, דער רבי איז נישט דא, ער איז פארזינקען אין זיינע מחשבות, דער תלמיד איז פארלוירן, וואס טוט מען יעצט? ער איז סטאק. אה. איז דא א נארישע תלמיד וואס וועט זיך אויפהייבן און אוועקגיין. אקעי, דער רבי, איך ווייס נישט וואס איז געשען מיט מיין רבי. אבער א קלוגע תלמיד פארשטייט אז יעצט איז נישט די צייט צו אוועקגיין. ווייל טאקע אויבנאויפיג קוקט אויס ווי דער רבי האט אים איבערגעלאזט, ער איז געבליבן אליין אויפן וואסער. אבער ער פארשטייט אז באמת דא גייט פאר עפעס טיפערס. דער רבי האט אים נישט איבערגעלאזט, זיין רבי איז אינגאנצן איבערגעגעבן פאר אים, איז אויב דער רבי האט אים געלאזט הענגען איז עס ווייל דער רבי נעמט די צייט, נעמט די כח צו גיין טיפער, צו אויסארבעטן עפעס מער וואס שפעטער ווי מ'זאגט אויף ענגליש בעיר וויט מי, האלט זיך האלט זיך אן, וועט דער רבי צוריק קומען, און דער רבי וועט אים איבערגעבן עפעס גאר גאר טיף וואס ער האט נישט געהאט פון פריער. דאס איז א קלוגער א קלוגער תלמיד. על דרך זה, ס'איז טאקע געווען א בית המקדש געוואלדיגע גילויים! די ערשטע בית המקדש איז נאך נישט געווען די תכלית. די צווייטע בית המקדש ס'איז געווען גדול בשנים ובקומה, ס'איז געווען גרעסער, ס'איז געשטאנען לענגער, אבער דאס איז נאך אלץ נישט געווען די תכלית. ס'דארף קומען א דריטע בית המקדש. די דריטע בית המקדש, די פיינעל בית המקדש, די שלימות'דיגע בית המקדש, דאס איז אויף וואס מען ווארט, די גילויים וואס וועט זיין בשעת משיח וועט קומען, בשעת די גאולה העתידה, ווען מען וועט האבן די דריטע בית המקדש, אט דער גילוי האט מען נאכנישט געהאט. איז במילא איז יעצט די מינוט וואס דער רב, דער אייבערשטער כביכול, ציט זיך צוריק פון כלל ישראל, מען זעט נישט קיין גילויים, ס'ווערט פינסטער, ס'ווערט א שרעק, מ'פאלט אריין אין א טיפע גלות, וואס מ'קען חס ושלום אריינפאלן אין א יאוש, אז דער אייבערשטער האט אונז איבערגעלאזט, אז דער אייבערשטער טראכט נישט וועגן אונז, אבער די אמת איז ניין, דער אייבערשטער טראכט יעצט וועגן אונז נאך אסאך אסאך מער, דער אייבערשטער זאמלט יעצט אן כביכול וואס מען דארף אז די קומענדיגע גילויים וואס וועט זיין לעתיד לבוא זאל טאקע קענען קומען, ממילא דארף מען אלעמאל געדענקען. זיך נישט צו פארלירן, זיך נישט צו מייאש זיין. פארשטייט זיך אליינס אז דאס איז אלץ בפנימיות, מען זעט עס נישט. פילן פילט מען די געוואלדיגע צער, די געוואלדיגע פיין וואס מען גייט דורך, אבער אז מען קוקט זיך אריין טיפער זעט מען די ליכטיגקייט וואס איז דארטן באהאלטן. און דערפאר, ווי האבן די גוים געזען ווי די קרובים זענען פנאי משלחת און קדשי קדשים אין די פנימיות, דארטן ווי ס'איז באהאלטן, אינדרויסן האט עס אויסגעזען ווי א געפערליכע גלות, א געפערליכע חורבן, די בית המקדש ווערט חרוב, אידן גייען אין גלות, אבער אין קדשי קדשים וואס איז דארטן געווען? די קרובים האבן געקוקט איינער אויף די אנדערע מיט די געוואלדיגע אהבה וואס זיי האבן געהאט איינער צו די אנדערע. וואס בכלל אין חסידות זעט מען דאס כסדר אז א זאך וואס איז כלפי חוץ קען עס אויסקוקן ווי א געפערליכע זאך אבער מען קוקט זיך אריין טיפער איז עס געוואלדיגע געוואלדיגע גילויים על דרך זה. דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם, ס'איז דא פון צמח צדק אויף דעם, מ'זאגט אין איכה, איכה ישבו בדד, ירמי' הנביא קלאגט, איכה ווי אזוי ישבו בדד האבן די אידן געזעצן בדד אליינס איינזאם. אבער וואס איז די פנימיות דערפון? די פסוק זאגט השם בדד ינחני, דער אייבערשטער פירט כלל ישראל בדד, אליינס, אדער ווי די פסוק זאגט ביתך בדד עין יעקב, בלעם זאגט אין די נביאה דארטן, הן עם לבדד ישכון, ווי רש י טייטשט עס אויס, אידן זענען אליינס, ווי די פסוק זאגט ווייטער, הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, אידן ווערן נישט אויסגעמישט מיט די גוים, ווי חזל זאגן אזוי ווי שמן זית וואס ווערט נישט אויסגעמישט, אידן אפילו ווען זיי גייען זיי צוזייט און צושפרייט אין גלות, זיי בלייבן אלעמאל אפגעטיילט. איז דער באד האט טאקע אייך אוי יאשע באד האט א טרויעריגע מצב, אבער אז מען טראכט זיך אריין טיפער איז דאס א געוואלדיגע ברכה. אידן זענען אלעמאל העכער, אידן זענען אלעמאל אפגעזונדערט. על דרך זה נאך א ענין. די וואכדיגע פרשה, די וואך שבת, ווערט אנגערופן שבת חזון. פארוואס ווערט עס אנגערופן שבת חזון? ווייל מען זאגט די הפטורה חזון ישעיהו בן אמוץ. ישעיה הנביא האט געזען א חזון, ער האט געזען א נביאה, די געוואלדיגע צרות וואס איז געקומען אויף כלל ישראל. די הייליגע בארדיטשובער זאגט א מורא'דיגע ווארט, וואס טייטש שבת חזון? ער זאגט א משל, ס'איז געווען א טאטע וואס האט געמאכט פאר זיין קינד א קלייד, די קינד האט עס אנגעטון, ער האט זיך געשפילט, ער האט זיך ארום געלאפן, ער איז געווען ווילד, ער האט זיך, ער האט עס צוריסן און געמאכט שמוציג, האט די טאטע געמאכט א צווייטע קלייד און עס געגעבן פארן קינד, די קינד האט ווייטער ארום געלאפן זיך עס צוריסן שמוציג געמאכט, האט די טאטע געמאכט א דריטע קלייד, די דריטע קלייד האט ער נאך נישט געגעבן פארן קינד. דאס געלייגט אין א זייט, דאס אוועק געלייגט אין א קלאזעט. פון צייט צו צייט עפנט ער די קלאזעט און ווייזט פארן קינד, זעסט איך האב דיר געמאכט נאך א קליידל. ווען דו וועסט ווערן אביסל עלטער, וועסט ווערן מער מעטשור, וועסט וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן אז די קלייד זאל נישט נאכאמאל ווערן שמוציג און צעריסן, וועסטו דעמאלטס באקומען דעם קלייד. און דאס געבט די אינקארעדזשמענט, די עידוד פארן קינד עס זאל טאקע ווערן מער ערוואקסן, מער מעטשור, מער רעספאנסיבל, און זאל טאקע, ס'זאל אים קומען דעם קלייד. על דרך זה, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א בית המקדש, אבער מיר האבן נישט געוואוסט וויאזוי זיך אויפצופירן מיט די בית המקדש איז חרוב געווארן. דאס זיי האבן שוין געמאכט צווייטע בית המקדש, וואס ווייטער נישט געוואוסט וואו זיך אויפצופירן, ס'איז ווייטער חרוב געווארן. איז געקומען, האט דער אייבערשטער געמאכט א דריטע בית המקדש, דער דריטער בית המקדש, ווי חזל זאגן, שטייט אין אויבן אין הימל, און ווען משיח וועט קומען וועט עס אראפקומען, באש ע ט אסור לבנותו. שבת חזון, חזון מיינט זעהן, ישעיה הנביא האט געזעהן און אונז זעהן מיר, זאגט די בארדיטשובער שבת חזון, די אייבערשטער ווייזט פאר יעדע איד דעם בית המקדש וואס איז אנגעגרייט, ס'איז געבויט, און דאס געבט אונז די כח אז מיר זאלן זיך פירן בעסער און מיר זאלן דעזערוון די בית המקדש. וואס לכאורה דאס איז צוויי פארקערטע פירושים אין דעם שבת חזון, אדער איז עס חזון ישעיהו, ער זעהט געפערליכע נביאה די בית המקדש גייט חרוב ווערן, אדער ניין, מען ווייזט פאר דעם איד דעם בית המקדש, דעם דריטען בית המקדש, דעם בית המקדש השלישי וואס וועט קומען במהרה בימינו, אויף די אמת עס איז נישט קיין פארקערטע פירושים, ס'היינו הך ס'איז געקניפט און געבינדן, כאטש וואס בחיצוניות זעהט דאס טאקע אויס ווי א געפערליכע גלות, ווי געפערליכע שרעקליכע חזון איש היו איבער נמאס די צרות וועט קומען אויף כלל ישראל, אבער בפנימיות וואס איז דאס שבת חזון, די צייט וואס מען ווייזט פאר יעדע איד דעם דריטן בית המקדש. און מען זאגט פאר אונז, דא האסטו די דריטע בית המקדש, ווער ס'איז דעזערוון, ווער ס'איז באקומען, זאל דאס טאקע זיין גאר אינגיכן, במהרה בימינו אמן. א גוט שבת.